Helo na, lle mae Aunty yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Um, fideo bach sydyn eto, um, rhywbeth yn debyg i wrthos dwyfa, ac i ddeg gwir, mae'n dilyniant o ryw fath i fideo wrthos dwyfa o ran fan i byniaeth, lle um, Mae hyn, wrth gwrs, trafod yn bennaf um, teithio yn annibynnol. A wedyn nes i meddwl am hyn oherwydd fo'n i'n sbio ar rhyw lyniau yn cynharach heddiw ac um, o le fo o'n i wedi mynd ac o'n i'n meddwl i fi'n hyn, o diwcs dwi wedi gwneud yn rhaid da o ran um, teithio i lefydd ar ben yn hun, wrth gwrs dwi wedi teithio i lefydd fel um, Caerdydd ar ben yn hyn, Aberystwyth ar ben yn hyn, dwi wedi teithio i Llundain ar, hyn, ar ben yn hyn ac um, dwi heb fynd ar goll yn Llundain, mae hynny'n peth da i mi. a fi'n am mynd, wedi bod yn tueddol o mynd ar goll mewn llefydd newydd mor hawdd yn y gorffennol. Lle. Um, dwi wedi teithio i Glasgow yn yr Alban a wedyn wrth gwrs dwi wedi teithio i lefydd rhyngwladol 'lly, yym yn fwy rhyngwladol 'lly ar ben 'yn hun. Yym dwi 'di yn fwy ddiweddar wrth gwrs i yym wel enghreifftiau mwya' yym amlwg o hynny wrth gwrs ydy'r Ariannin ac Awstralia ac yym... Fel dweud, o'n i'n sbio ar y lluniau a meddwl am mor da dwi wedi gwneud o ran teithio yn annibynnol. Ond wedyn, mae'r ffordd mae pobl wedi ymateb i fi na yn deithio, yn deithio'n annibynnol wedi amrywio. Felly, er enghraifft, yn yr wythnosau cyn i mi deithio i'r Ariannin, um, mi nes i, wrth gwrs, digwydd gadael i bobl gwybod rhag ofn bod, bod nhw'n angen fatha cysylltu efo fi. Um, byddai fatha dramor ac allas o ffonio fi yn rhywbeth drud lle felly cyfryngau cymdeithasol sef ffordd gorau i cysylltu. Ac um, mi nath un perthynas na i ddim enwi nhw ymateb braidd yn negyfol i'r syniad ohona i'n deithio dramor. A fi, na, ffordd, do'n i'n mynd all, i fod yn honest, dweud i si, wel, gwranda, dwi'n mynd ofyn dy ganiatad. cysylltu efo mater o gyrteisi ydw i, rhag ofn bod chdi angen cysylltu efo fi ar, am unrhyw beth, i gysylltu trwy WhatsApp, Facebook neu beth bynnag, mae fi, dwi'n mynd hofyn dy ganiatad, dwi'n mynd a dyna fo. Felly, so o'n i'n ffeindio hynny bach yn tôn yr unigolyn yma, bach yn nawddoglyd o ran y syniad fy mod i'n Teithio dramor a teithio mor bell hefyd ar ben yn hun. Wel, dwi'n gwybod oedolyn dyn yn ei geiniau yn teithio dramor. Sioc, ynddo. Um, ond ger ta waith mi eis i, a wedyn mi ddos i'n ôl. A wedyn, y taith nesaf ges i wedyn, Ges i draw i Awstralia a dwi'n cofio ges i ymateb holl o wahanol gan cwpl o ffrindiau mi oedd wedi byw yn... nes i ddigwydd sôn wrthyn nhw um, fy mod i ar y nheithio, dwi'n mynd i deithio i um, Melbourne ac i Perth. Ac um, oedd y ffrindiau yma, oedd, oedd un ohonyn nhw wedi digwydd bod byw yn Perth a'r llall wedi byw yn Melbourne. Felly oedd y dau ohonyn nhw wedi dweud, o gwych, a wedyn oedd un nhw rhoi rhyw geiriau a gyngor o lle fi fi fynd a lle fi fi osgoi ag ati. Ond um, yn deud wrth rhai hefyd, o, mae'n siŵr gyd i amser wrth dy fof, lle. Um, lle mae hynny'n braf, ysdi, fatha cael geiriau gyngor o, o ran ble i mynd a lle i osgoi, mae hynny'n wych. Um, A wedyn, a'r peth ma o, o, mae'n siŵr, neu, neu di fwy, fwynhau dy hun, lle. Um, Fel mae'n digwydd, wrth gwrs, eisiau i Adelaide yn ogystal a Perth a Melbourne, ond ie, yeah, na, mae hynny'n dau ymateb gwbl wahanol yn tydi o ran fy ymateb i fy ngallu i wneud rhywbeth. Ar yr un llaw, fel dweud, o gen chdi'r ymateb eitha nawdoglyd yn y gyfol yn dweud, pam ti eisiau teithio mor bell, pam ti eisiau teithio tramor, ti'n methu gwneud hyn, ti'n methu gwneud llall. A wedyn, ar y llaw arall, teif, fel dweud, teifio i Perth a Melbourne, oedd gen i ffrindiau oedd yn dweud fatha, o oh, wych, gyda amser wrth dy fodd, dyma rhestr o lefydd sy'n ni'n awgrymu i chdi ymweld â nhw, a wedyn dyma rhestr o lefydd i osgoi hefyd, rhag ofyn. Lle. Felly, o, mae hynny, mae math yna o ymateb dwi'n werthfawrogi. Dwi ddim yn werthfawrogi'r um, ymatebion fatha nawddoglyd fel ges i pan o'n i'n teifio i'r ariannu ynde. Felly, ie, yeah, na, just rhyw nodyn bach sydyn am um, anibyniaeth eto a teifio'n anibynnol. Lle er, yn fwy benodol, er wrth gwrs dwi heb teifio o gwbl ers mis Mawrth blwyddyn dwytha, ar wahân i, wrth gwrs, dwi wedi bod i, ers mis Mawrth blwyddyn dwytha, dwi wedi bod i, bang, i Fangor unwaith, a dwi wedi bod i Harlech unwaith, ond heblaw am hynny, dwi heb gadael Cynarfon o gwbl ers mis mawr llynaf am rhesymau amlwg lle. Ond um, na, dwi'n gobeithio um, roi hwb i fy hyder yn ystod yr wythnosau'r misoedd nesaf mae rwan. Um, dwi'n gobeithio teithio i Bangor a Harlech eto yn y dyfodol agos, jyst eto er mwyn fatha cynyddu fy hyder ynde, yym, cyn teithio ymhellach, yym, gobeithio wneith y cynlluniau yma gweithio de. Reit ta, felly dwi'n meddwl dyna fo am yr fideo yma, felly hwyl am y tro a chadwch yn ddiogel. Hwyl!